Jixraqlek, eh, Jurgen? Vera hekk, hekk, jixraqlek dak l-overall, hekk. Eh, mela, aħna ħankomplu ovvjament mill-istudio issa u ħankomplu fuq xi ħaġa li aħna diġà konna ntqajna ma' dil-persuna li jismu Tony Farrugia li huwa l-iktar persuna b'saħħtu f'Malta x'jagħmel ħafna shows, jagħmel ħafna affarijiet. U diġà waqt il-programm kien għamilna xi ħaġa u llum ħa jagħmel xi ħaġa wkoll. Imma qabel ħa nkellmuh naqra biex nabdejtja ruħna fuq s'issa x'għamel f'ħajtu. Tony, grazzi talli erġa' ġejt. Jiena mhux noħodlok b'idejk għax nibża'. Imkisseb għalissa. Imma dik all right. Tony, aħna ovvjament qed narawk online, narawk li qed tagħmel ħafna affarijiet kbar u tagħmel ħafna shows. Minn meta ltqajna l-aħħar sal-lum, X'għamilt hekk s'issa hekk affarijiet differenti, shows u hekk għall-puttin u għal ħafna affarijiet. Kull xahar konna xi show, għamilna show il-Ħamrun, il-Knisja tal-Ħamrun. Eżatt, quddiem il-Knisja. Kien hemm ħafna affarijiet, karozzi, wiriet tal-karozzi, trakkijiet, ġbidt van bit-sneni dakinhar u għamilt wiriet fuq il-palk. Għawġ taġniet, verg tal-ħadejt, eh, narjet, eh, kolla. Relax, u għalik mux eħ. Jalla l-pages. Mux eħ. Falda bol-ohra jalla l-pages. Eh, Eżaqta, għek kont tajt l-ktib fil-nofs. Għamiw xie sit xarġ minn dakina, ġifri. U dini ovvjament ċaħġa li inti vera dejjem tamila. Imma jina sirt naf li inti ħajkollok l-opportunita biex tkun ħatta prova tkisser erba Guinness World Records. Din xi tfisser għalik? Jiġifieri xa u xa jkunu dawn il-Guinness World Records? L-ikba
l-ikba ħaġa Sodisfazzjon. f'ħajti, ġifieri, di tal-record, għamilt ħafna records ta' Malta, ġifieri ma' Malta Records, issa nixtieq nagħmel Guinness Il-world. World Record. Issa aċċettawni għal erba' records, ħa nagħmilhom kollha. Di interessanti, għax għax di huwa proċess, jiġifieri int trid tapplika u ddum il-proċess Iddum, biex inti iddum. sakemm tiġi jgħidu isma' iva, Inti tista' tipprova tikser dan ir-rekord. Kultant iddum anki sa sena.
Sa sena. U inti wasalt fil-punt li għandek applikajt għal erba'. Erba' rekord. X'inhuma dawn rekord? L-ewwel rekord ħa ngħawweġ nitwi taġnijiet. Irrid nagħmel 15-il taġniet fil-minuta biss. 15-il taġen. U x'inhuma r-regoli tagħha? Ġifieri inti trid

Applikajt għar-raba' wieħed ukoll. Ir-raba' wieħed x'inhu?
L-aħħar waħda li ta' wieħed diffiċli għalija. Irrid niġbed truck bi snieni għal 30 metru. U t-truck. Senti, diġà ġbidt truck imma mhux għal 30 metru u f'ċerm ta' ħin naħseb. Le, mhux għal xi 10 metri l-aħħar darba. Li ġbidt. Rekord ta' Malta. Okej, 30. 30 metru.
U rrid jeżenx bejn xi ħames tunnellati.

Għandi xi ħaġa. Tara! Għandi t-taġen mill-malmala, t-taġen ra mumenti aħjar f'ħajtu, il-handle qed jiċċaqlaq, wasal iż-żmien li jinbidel u perezz li nispera mhux qed tara l-mara bħalissa, nispera li jinsraqtilha t-taġen, alla volja nsajjar jien iktar milli hi, ta' ma insomma. Jiena ħa niċċelinġjak.

Ħantiulek. Tajtni challenge oħra. Tajtek challenge, għandek il-camera tu hemmhekk ħad tkun kollha li l ngħidilkom dan huwa ta' ġent, ah, weċajt, ta' ġent ta' vera. Mela jina ħanħallik f'idejk, mux ħantelfek, f'idejk.

Forsi qed tara. Issa, issa tara eh, Chris għalli fuq id-dejja, nista' nagħmel roly poly fi issa. Għandha ngħidlan, indaħlu la ġina. Inneħħi l-handil u mpoġġi ġol forsi kif inhu. Imma intara, issa dal-materjal huwa materjal vera b'saħħtu magħmula sħana, magħmul ġo inti b'subaj u tuża għandek ġbejt tuża id li muskoli qed tuża l-iktar dak il-ħin.